Insaniýet, taryhy beşeriýet howpulagasa. Hususan, saýtlaň içine, şebekeleň içine ýa girip, bir kufr, kafyrlyk, Islamiýet we Kurany Kerimiň tersine bolan bir topar pikirli zehinine girip, ýa şo jüre girişýän adamlaň ýanynda oturyşyp, zehinine haraplyk giren bolsa,

Adam Hudaý Tagala aşyk bolup ýaşasa, ýaşaýşyndan süýjülik görer diýipdir. Bimähäbbet zindigi matem hem. Ynsan zindigisinde Allahyň yşky bolmasa, tamam musybatdyr. Il-gün gözläp görüň, kafir-musulmany gözläp görüň.

Ynsanlary biruh edip, ynsanlary süýjülikden aýyryp, ynsanlary bir doňak bir zat edip goýup, ne ene-ata bildi ynsan indi günbe-gün, ne är-heleý bilip barýar, ne dogan-dogan bilip barýar, ne ogul-gyz bilip barýar, günbe-gün ynsanlary dünýäň hasasyna bulaşdyryp-da, ynsany biruh edip barýar, ondan başga zat näme etdi şol? Ynsanyň öwesi üýşmegi. Aýa taryhy beşeriýet şejirek bir süýjülik gördümi? Bu bolup duran bu gürrüňler näme? Aýryljak bolup oty. Resulullah habar ber maňa bir doga etsin diýe. Pygamberimiz oň beraberine näme diýip oty? Ha bolýa oňa doga edeýil. Wah wah inna lillahi we inna ileýhi rajiun. Gol göteren Resulullah ozal zikirde otýan gaflatda däl ahim. Dehret kyly, iki reket namaz oky, yzyndan doga aýdy, onuň biri-birine mähepbeti bolşuny, onuň ýerine ýetirişini dogalarynda. Hiý bir imandan daşarda, kafyrlygyň içinde bir biderek sowalla bilen, eýse näme Hudaý beýdipdir, eýse hindularda näme bar, eýse Buddada näme bar, eýse jeňgel Amazonda ýaşap bilen näme bolmaly, kimiň halyny kim biler, kim ýaratsa şo biler. Ýaradan Allaň özi biler-dä ony. Hudaý bize şolary mes'ul diýip iberipdirmi? Öz üstüňde din, iman, Kuran, islamyýet ba üstüňde sallanyp oty. Puç hiç gürrüňli bilen, eýse näme beýle bolupdyr, eýse Allah näme beýdipdir, ýalan bir zatda diýip özüni Hudaý Tagalaň nurundan daş atyp ýaşamaly. Näzire yşkdan daşarda ýaşamaly. Ýöne muny aýdaýyn, hemmäň gowy bilýänsiňiz. Şu kepläp duran adam öz ogluň şo bilen oňşanarka. Zindigide, ýaşaýyşda, jamiede hiç bir adama haýyr ýetirmelläden ha şol adam. Bir adam elinden şol adamyň haýyr görenakda. Bir adam ýekeje müň tümen garyp şol adamdan haýyr görenakda. Ýekeje adam şoň bir gowlugyndan, wujudyndan bir istifade edenakda.

Şu gürrüňler şuň ýüregine girmelidälmikan? Şu gürrüňler gulagyna girse kalbyndan titretmelidämi şu gürrüňler? Bir yşk näme? Bir eşk we muhabbet näme bir insanyň wujudyna goýupdyr? Eý jemaat! Eý jawan dost! Bilýäňmi Rasulullahyň eden işini? Million-million insanlaryň kalbyna Allahyň yşkyny oklapdyr. Ynsanlar Hudaýa aşyk bolup gülünden ýaş akyp, zindigilerinden hedefmend bolupdyrlar. Şol adamdan sorap gör sen näme diýip ýaşapdaň onda diýseň näme jogaby bar şoň? Ýaşap. Hop, engizeň näme şu ýaşaýyşdan? Hedefiň näme? Ýirak gaşyn barýaň. Ýene 10 ýyldan ýirak gitjek. 20 ýyldan ýirak barýaň. 30 ýyldan näme etjek sen? Belli däl şaýt ertir ölsün. Öldüň näme hiç bolduň. Nähak bimana be. Ýöne robotda gurjak olakan. Ynsanyň hakykat zindigisi yşk-u mähebbetiň içindedir. Hezreti Ykbal Lahury Urupaň içine giren adam. Kapyrlygyň näme-nämedigini görüp danyşgalarynyň içine girip çykan adam. Bahym ol näme diýipdir? Yşk seýkal mizanet ferhengdra. Seň ylmyňy, seň bilimiňi, seň tähsilatyňy, seň owadanlygyňy, seň malyň-mülküň ferhengiňi Allaň yşky owadanlaýar.

Ynsanyň hakykat lezzeti yşkyň üstünde goýlandyr. Ynsanyň hakykat süýjüligi Allahy Züljelalyn mähebbetiniň içindedir. Bir adamyň kefine hawa berip-de, bir bolar-bolmaz adamyň kefine hawa berip-de, ol yşk, ol mähebbet ýeke, dünýä we ahyrat ärzeşi bar, belki dünýä we ahyratdan-da ärzeşi ýokar, eliňden berama.